Aw le tun tumah chuan momo awlsam taka siam dan ka rawn entir dawn a ni. Zikhlum hi hei a phel hi hetiang hi ka hmang dawn a, hei hi kan chansaw mang a. Tichuanin purun sen hi pum thum a lai hawl vel hei hi kan chansawm leh bawk ang a. Tichuanin purun var hi zunga vel ka hmang dawn a. Kan rawt sawm ang a. Tichuan Sawthing hi hei Zungpui Tiat vel a, Zungpui Ailian hei pawhin kan ti sawm ang. Tichuan tah hian hei a kanna tur a nia, tel kan han lei a. Tel kha a lo sa deuh tawh a, tiang purun sen kan thlak a. Purun sen hi a ut tur a ni lo va. Enge tlem in kan han chawk vuai deuh vanga tlem ah lo zawr deuh hlek hnu ah khan tihian ih chawhmeh dang kha kan thlak tawh dawn a ni. Tihian a lo zawr deuh tawh a, zik hlum kha kan thlak anga. Kan han chawk rual leh a. Tihian minute nga vel kan chawk leh ang a. Saw thing kha kan tel anga a ball hlo dang ho kha tiang kan tel tawh dawn a ni. Purun var a nia kan tel leh anga chuan chi hi altui tawk tur vel kha tiang kan tel leh ang. Tichuan hei kan chawk leh char char anga rei chu a ngai lova, hmin lutuk khanin tih tih kher kha a ngai lova, tichuan kan han chawk anga a lo zawr deuh anga chutiang hun velah chuan kan duh tawk dawn a ni. Ti hian kan duh tawk tawh anga, tichuanin a tuamna tur. Kan siam dawn a, Maida hi measuring cup khat ka hmang a, hei hi gram zahnih a nia. Baking powder fian te khat leh chi fian te chan ve kan tel ang a, hei hi kan chawk rual ang a. tichuanin tui hi tlem tlemin kan lei anga chhan chu vawi kata lei vak chuanin enge alo tui lutuk te kha a hlauhawm ve thei a chuvang chuan tlem tlemin kan lei anga. tihian kan han hmet anga hei hi uluk deuhin kan hmet anga hneh deuhin kan hmet dawn a ni. tian kan lo hmet nem deuh tawh a tian mum te ta tak te te in a tawk tur ang vel khan tian kan han siam a tichuan kan han nuai ang a Tichuan a shape siam nan hetiang hi ka hmang dawn a, ah kan nei rem chang kher lo pawn kut lawng pawn a siam thei a. Ti hian a chhunga, a chhung a mi tur kha kan han thun a. Tihian ka tih dan hi lo en chhin ula tihian school form pawnfen theih ang hian tian an han thlep a a design vel te ka chu sei pakhat chu keimahni in kan duh duh dan ang khan kan siam thei a kha ka chu engmah buaina awm chuang lo a keimahni duh dan ang ang kha ni mai a. tihan kan han tia chhipi tihan kan han met eng phui a tichuan ti hian a lo chhuak ta ni tichuan hetiang lo chi pawh hian a ti thei tho a pakhat kan ti leh anga. Tichuan a chhunga mi tur kha kan han thun a. Tihian a sir hi kan han hmet phui a. tih hi lo ni ta a a siamna shape ang kha kan neih kher loh pawhin mahni pawhin a tih zung zung thei a a harsa lo em em a ni. Rice cooker ah kan ur dawn a tui hi kan lo chhuang so lawk ang khu tui khu tam tak dah ngai lo a tlem kan dah ang atiang kan lo chhuang so lawk dawn a ni. Tichuan hei hi a dahna tur kan urna tur kha a nia a chhuat hi tel kan han hnawih mawm a hei hi a in char beh loh na tur kha a ni tichuan a momo ah pawh hian tel kha tlem tlem in te kan chul ang a. tichuan hei chu kan lo peih fel ta a kan tui chhuan pawh lo sawi tawh ta te a chungah hian kan dah dawn a ni. Tihian a chungah kan han dah a, kan chhin phui anga minute sawm panga chhung kan ur dawn a ni. Minute sawm panga a lo ni tawh a, tunah hian kan hawng a, hei a lo hmin tha tawh em em a. Tihian kan duh tawk anga kan la chhuak tawh ang. heti hi lo ni ta a siam a harsa lo a a hau tak loh em em bawk a i lo try ve dawn nia.